Selâm aleyküm sayğılı seyirciler! Ramazan kündelik defteri programmasına hoş keldiñiz. İşte bugün de devam etemiz. Er insan er künde bir amel yapa, bir areket ete. İşte bu bir amelni yaparken ne olsa olsun epimiz isteymiz ki, yerine ketirmek. Eger insanlar munasebetleri olsa, insanlarnıñ aqlarını qorumaq, Aqlarını yerine ketirmek ve il ahire. Ya oraza, oraza bu büyük bir ameldir, bu salih bir ameldir. Bu amel Allahnıñ aqnen bağlı, çünki bu Allahnıñ aqnı, oraza ibadettir. Onıñ içün sayğılı seyirciler. Sayğılı vatandaşlar, dindaşlar, bunı bilmek kerek, ne boza orazanı, nasıl tutmaq kerek orazanı ve bu sualler er Ramazan ayı tekrarlana. Ve borcumuz bu suallerge cevap bermek. İşte bu hususta Allahu Subhana ve Taala öz kitabında ayta ki, bu ayet çoq uzun, men bu bütün ayetni sizge oqumayacağım.

Çünki ayet uzun, aytqanım kibi, orazağa alâqalı olğan kontekst. Sabanıñ beyaz yipligi aydınlığı qara yipliginden, qaranlığından ayırdı etilgen qadar aşan içün, soñra aqşamğa qadar orazanı tamamla. tamamlañ. Yani, taqvimge köre, imsakiyetke köre belli bir vaqıtlar bar. O vaqıtlarğa uymaq kerek. Saba vaqıt ne zaman kire, o vaqıtta ağızmı qapatmaq kerekmiz. Aqşam namazı Ne zaman kire, kün batqan soñ, o zaman orazamız bu künde bite. Soñra ise Alla subhana taalâ bu ayette ayta ki, Mescitlerde ibadetke çekilgen vaqıtlarıñızda qadınlarnen birleşmeñ, bular Alla qoyğan sıñırlardır, tilke hududullah, bu da onıñ içün mühim. Alla qoyğan sıñırlarnı qorumaq kerek, muavaza etmek kerek. Soñra ise Allahu Teala ayta, Saqın bu sıñırlarğa yaqınlaşmañ, yani bozmañ. İşte, böylece Allah ayetlerini insanlarğa añlatır. Ümüt etilir ki, qorça, qorçalanırlar. Aytqanım kibi, demek ki, aş ve suv Mahsus, bile-bile insan içse künde orazanı boza. Çünki bu ayette sıñırlar bellenildi vaqıt olaraq. Şimdi başqa bir sual peyda ola, ya unutıp içse, aşasa bozulamı? Çünki bazen insanlar unuta bilir, Qoparır bir şey, içer bir şey. Bu alda orazası bozulurmı ya da bozulmaz? Elbette ki, yoq. Ve bu Allahnıñ Subhanehu ve Teala rahmeti qulları içün. Çünki Allahu Subhanehu ve Teala Rahman, Rahimdir. Niyetlerimizni köre. Eger biz. Unutsaq, kerçekten unutsaq, bilmezden unutıp onı aşasaq, içsek, Allahu tamal, demek ki, Allahu subhanahu ve taala bizni aşattırdı, bu oraza künde bizni içtirdi. Ve orazanı hatırlağan soñ toqtamaq kerek, elbette ki, ve orazanı tamamlamaq kerek. Atta bile bu ifadede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyura ki, ve ayta ki,

Ravâhul Buhari ve Muslim. İkinci noqta, oraza vaqtında, belli vaqtı, dedik ne zaman, sıñırları bellettirdik, cima, yani aqay ve apay munasebetleri caizmi? Caiz degil, çünki ayette keçti, caiz degil. Aqşam vaqtı kirgen soñ, kün batqan soñ er şey caiz. Amma oraza vaqtında caiz degil. Ve bu ayetni biz oquduq. Üçünci noqta ya da üçünci sual, ilâc içsem bozulamı? Çünki ilâc hasta içün zaruriyettir. Ve böyle sual peyda ola bilir. Cevap, elbette ki, bozula. cevap bozula. İlaç içsen bozula. Ne içsen iç, bozula. Amma menim tavsiyem, eger ilaçnı ertelemege imkân varsa, insan orazanı tutsun, ilaçlarını ertelesin. Meselâ, künde iki defa, iki kere ilaçnı içecek. Birisi temçikte içer, birisini Kün batqan soñ iftarda ağzını açtığı zaman içer. Böyle yapmağı mümkün. Eger imkân yoqsa ve öz sıhhatına, sağlığına qorqsa, onıñ tamamen şer'iy sebebi bar, orazasını boza bilir. Dörtünci noqta ya da dörtünci sual, bu, yine, Yine ukol degimiz, yine de. Ya da tamlacı, yani kapelnitsa. Bozamı? Buna cevap, eger insannıñ bedenine küç berse, yani bu yine, ya da bu kirsetilgen bedenine madde küç berse, küçlendirse bedenini, bu bozardır. Bermese, bozmay. Meselâ, glükoza. Küç beremi? Bere. Onıñ içün orazanı bozar. Beşinci sual ya da beşinci noqta, astmatikler ya da aerozol degen balonçıqlar insanlar qullanırlar. Bu qullanma, yani bu balonçıqnı qullansa insan orazası bozulurmı ya da bozulmaz? Doğrusı, Vallahu Teala A'lem, Alla hudan yahşı bilir, o bozmaz, çünki bu aerozol fışırğan soñ oksicenge oksicenge çevirile. Oksicen demek ki, hava, ava. Avada Alla Subhane Teala, Alla bind hamd olsun, bizge nefes almağa orazada bunı caiz qıldıdır. Altıncı noqta ya da altıncı sual, tamçı ya da tamlalar. Kapli. Bozamı? Bu mında farqlı durum. Eger burunğa desek, burunğa tamamlasa, bozamı? Ya da qulağına bozamı? Büyük ihtimal boza. Ne içün? Çünki ağızına kirecek ve ağızından aşqazına kitecek. Böyle bir fetva. Ya da başqa bir sual, bu yedinci sual, bu köz içün tamlalar bozamı? Bunda ulemalar çeşit türlü baqışları bar. Büyük ihtimal, bozmay ve Hanefi mezhebinde atta bile Al-Muraccah bozmay, atta bile onıñ tadını, yani bazı tamlalar tadı insan ala, is ete, bozmay. Vallahu taala a'lem. Demek ki, boğaz ya da qulaq bozardır büyük ihtimalle, çünki aşqazınak te. Amma köz bozmaz. Allah epimizniñ orazalarznı muofaza ve qabul eylesin, bizge imkân bağışlasın ollarnı doğru tutmağa, yerine ketirmege. Bizlerle beraberlikte oluñız, devamı olacaqtır. Ve sallâllâhu alâ nabiyyina Muhammadin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.